The PB channel lo thlir thin tu te in zava in chibai le vek u le Isua cross a thih khan Roman sipai pakhat chuan Isua naka chuan fei a chhun lut a chu in do na hman rua chu Hmanlai hmanraw thianghlima a lo chang ta a, chhuichhuah thei lo thawnthu ngaihnawm tak a lo nei ta a ni. An sawi dan chuan he fei hian a neitu a piangte hnenah thil tih theihna na men lo a thlen thin niin an sawi a. Rome Emperor ten an it em em a, hemi neih tum vang hian lal tam tak an indo phah a. Hetiang khawpa hun kal tawha thil tih theihna nei leh Mi it ngawih ngawih hi a tak tak a ni reng em le? Venhimna tha tak leh chhah tak hnuaiah scientist te chuan he fei hi an en dik a. Kum zabi sawmhnih pakhata forensic technique te hian he hmanrua an it ngawih ngawih leh thawnthu ngah tak mai hi a nihna dik tak an hmu chhuak thei ang em? He Spear of Destiny, Isua a naka an chhunna fei ni a chhal hi pali vel lai a awm a, chung zinga pakhat Vienna ami hi kan rawn sawi dawn a ni. He fei thawn thu hi Isua an khen beh atang khan a inṭan a. Johanna ziaka kan hmuh dan chuan Rom sipai pakhatin Isua thih leh thih loh chian nan, A nakah chuan fein a chhun niin a ziak a. Chumi hun lal atang chuan chu ralthuam chu hmanraw thianghlim thiltih theih nangah tak a lo ni ta a. Kristian Emperor hmasa ber Constantine-a atangin Charlemagne hnenah te, Napoleon-a hnenah te leh Hitler-a hnenah te hlan a lo ni tawh a. History-a kan hmuh mi ropui leh thiltithei tak tak ten he fei hi an lo ring a. Vuyniah chuan he fei hi Vienna-ah dah a ni a. German ho rorelna a tlakchhiat hnu chuan he fei hi US sipaiten Vienna ram museum-a an rawn dah a ni a. Tunah chuan Europe rama thil hlui leh rohlu dah khawm zingah chuan a lar ber pakhat a ni tawh a. Scientist-te chu a vawikhat nan he fei forensic test nei tur hian phalna pek an ni a. Chutianga mithiamin an en dik chuan he fei kum dik tak hi hmuh theih an in beisei a. He fei thawnthu dik leh dik loh pawh hi hriat theih ngei an in beisei a ni. Isua a naka an chhunna chu vawiin ni thlengin hmuh tur a la awm tak tak ang em? Nge nia he thil hi hmanlaia an thil hlui pakhat ve mai zawk? A nih loh pekin he thil hi a lem pawh a lo ni mai thei. Rom sipai Isua naka chhuntu pa kha Kohhran hmasa te chuan Longinas tiin an ko a. An sawi dan chuan Longinus kha mitdel a ni a, mahse Isua thisen avang khan thil a hmuh theih phah ta ni an ti bawk a. An sawi dan chuan Longinus-a chuan chu fei chu a dam chhungin a keng char char niin an sawi a. Longinus-a thih hnuah chuan chu fei thianghlim chu Kristian thenkhatte hnenah hlan chhawn a ni a. A hnuah Egypt, Aigupta, ah hmuhchhuah a ni leh a. Thawnthuin a sawi dan chuan a hnu leh a Roman sipai kut bawk atanga hmuh leh a ni a. Chu chu a hnua mi thianghlim lo ni ta Saint Maurice a ni. Maurice tih chuan he fei en dik tupa Robert Feder a beng chu a verh ta hle mai a. A chhan chu he feiah hian Maurice tih a lo inziah vang a ni. An Emperor Maximium-a pagan pa chuan Sipai zawng zawng chuan Pathian angin min en tur a ni, a ti a. Maurice-a ve thung chuan an Emperor chu rinawm takin rawng ka bawl sak ang a, mahse Pathian hmasa ber tur a ni, a ti a. Maximium-a chuan Maurice-a tihhlumna tur order chu a tichhuak ta a. An sawi dan chuan Maurice-a hi a thruihhruai sipai sangrukte chuan an zui zel a, an martar pui vek a ni awm e. Mahse Jungte chuan Maurice-a khan he fei hi a lo nei ngei a ni tih engtin nge tih la nang? Kum sangkhat zakua sawmsariah chuan kha fei thianghlim kha tihfai tura phelh darh a ni a. Thlalak atanga an hmuh dan chuan a kawl rangka chak chhungah chuan silver-a thil inziak hi a lo awm a. Chuta thil inziak chu The Lands of Sid Meierys ti a ni. A en dik tupa chuan heta thu inziak hi Roman tawngin a inziak lo va, hmanlai medieval tawngin a inziak a ni, a ti a. He fei hi a thlalak atang chuan zawmtu dang bung hrang a nei tih hmuh chhuah a ni leh a. A en dik tupa chuan x-ray na hmangin a bung hrang te chu an zir chiang leh a. X-ray na a lan dan chuan a kawr chu rangkachak phek a ni a. Rangkachak phek hnuaiah chuan silver phek a thu inziak a awm a. Chu chu Saint Maurice-a hming chuanna kha a ni. A hnuai leh ah chuan fei chuan thla ang tak hi a lo nei a. He fei lu hi perek hrawl tak kilh tlang a nih avangin a lo chhe tep a. Perek hian thawnthu dang zawmpui a nei bawk a ni. Saint Maurice-a thih hnu ah chuan he fei hi Pagan Emperor khan a kawl tha a, chuan a thlah lo kal zel te ah tuman he rohlu hi an phawrh chhuak lo va, theihnghilh a ni zui ta a. A hnuah chuan Emperor thar a rawn awm a, chu pa chu he fei hmanga history zawng zawng thlaktu a ni. A hming chu Constantine ropui a kha a ni. Europe a Kristian tam tak an rawn awmna chhan hi Constantine a khan he fei hi a hman vang a ni an ti a. Constantine a rinna chuan a nu pawh chu Kristian a nih tir a. Kum zabi pathumna tir lampangah khan, Constantine-a nu hi Isua nuna thil pawimawh leh bungraw pawimawh tur te zawngin hmun thianghlim lampangah chuan a zin a. Chuta lo kir lehnaah chuan Isua an kilhna perek kha a rawn hawn a. An sawi dan chuan he perek hi Constantine-a thawmhnaw ah leh a ralthuamah te chuan a nu chuan a dahsak niin an sawi a. Mi tam tak chuan kha fei hmawra perek in kilh kha Isua an kilhna perek ngei kha a ni e an ti a. Tuna scientist in an chhui mekna ah pawh hian he perek leh Isua an kilhna perek kha a in chen khawp mai an ti a. Constantine a nu Helene khan he perek hi a lo dah ngei a nih chuan a rinna kha malsawm in a awm ngei te pawh a ni ang. Kum zabi panga naah chuan Rome lalram chu a tlu chhia a. Europe-ah chuan chi aina a rawn chhuak ta a, a hnu kum zabit hum hnu velah chuan hun hlei hawl lai vela lal ropui ber kutah chuan chu fei chu a awm a, a hming chu Charlemagne a kha a ni. Kum zabi pakuanaah chuan he fei hi Roman lal lukhum cheimawina pakhat atan hman a ni a, he lal lukhuma hmangtute hi Charlemagne a hnehtu lalte an ni. Thenkhat rin dan chuan feia thla ang tak pawh kha heng lal ho vuah chawp hi niin an ngai a. Mithiamten an zir chianna ah chuan he fei hi Rome sipai ho fei ngei a ni a, mahse hun laihawl Middle Age velah khan an ti danglam nual a ni an ti a. He thil en dik tupa chuan he feia a pawn lang ber rangkachak phek a an tuam mawina kha a zir chiang leh a. A rindan chuan he rangkachak phek hi kum zabi sawmpalina hun lai vela an dah belh kha niin a ring a. He thil hi Eastern European khawpui Prague a thleng a ni a, Fei Thianghlim chu Father of the Czech Nation, Roman Emperor Charles pali na a ro luah a lo ni ta a. Charles-a hi hmanlai bungrua leh thil hlu te lakkhawm nuam ti em em mi a ni a. Heng a thil lakkhawm dah that nan hian in lian tak a sa a, a hming chu Cashel Carl's Team a ni. An rindan chuan Charles-a hian helai a awm lai hian khar ang ka chak phek a, a thuziak te nen khan a dah niin an ngai a. Chuta a thuziak chu Lens a Nail of the Lord tih a ni. Church a thih hnuah chuan chu fei chu tih danglam a ni leh a, he an tih danglamna erawh hi chu a cheimawina vel mai mai a ni. Kum sangkhat zali sawmhnih paliah chuan German khawpui pakhat Nuremberg a sumdawng hausa deuh pakhat chuan a lei ta a. Chu sumdawngpa tan chuan kum laihawl hun lai vela sumdawn a hlawk ber pakhat a ni a. Chu sumdawng pa in a hralh hnu ah chuan Fei Thianghlim chu Church of the Holy Ghost ah silver bawm a kalh hnan a ni a. Chu Fei Thianghlim chu silver bawm a khung chung chuan hmuh theih si in kum za thum chuang vel chu theih nghilh hmak a ni a. Kum sangkhat za riat panga ah chuan French Emperor Napoleon Bonaparte chuan Rome lalram chu a rawn hneih tial tial a, an ram leh an hmanlai thil hlu zawng zawng te chu ama tan lak a tum a. Kum sangkhat zariat paruk ah chuan Roman Emperor hnuhnung ber chu ban a ni ta a, fei pawh chu Vienna ah chuan a la awm reng a, tuna Austria khawpui lo ni ta ah hian. Kum sangkhat zakhua sawmthum pariat ah chuan he fei hi ama ta ni turin a rawn zawng a, chu pa chu Adolf Hitler kha a ni. Hitler-an ro a rawn rel chhung chuan Nazi ho chuan nuam an ti em em mai a. Hitler-a pawh chuan chutianga thil tih theihna neih reng chu duh a. Kum sangkhat zakua sawmthum pariata chu tluk chhiatna thlen lai chuan Roman Emperor hoin hmanlai bungrua an rauh em em te chu an ruk chhuah sak vek a. Chung zingah pawh chuan fei thianghlim pawh chu a tel a ni. He fei hi Nuremberg-ah hian bungrua hlui tam tak te nen dah let leh a ni a, chulaiah chuan hmuh theih turin an dah ta a ni. Mi thenkhat chuan he fei leh Hitler-a hian inzawmna lian tak a nei a ni an ti a. An sawi dan chuan Hitler-a hian he fei hi hmelma kuta a hloh hnuah minute sawmkaw chhung chiah a dam a ni an ti a. Chumi hnuah chuan US-in la in a hnuah Vienna-ah an rawn dah kir leh ta a ni. Eng pawh ni se zawhna pakhat la awm ta chu tuna Vienna-a awm lai mek hi fei tak tak chu a ni em? tih a ni. Nge nia US in Nazi ho in a lem an siam kha an rawn dah mai mai zawk. Metallurgist Robert Federer chuan a thil en dik chu a lo zo tawh a, chu fei chu Nazi ho in a lem an siam kha a nih leh nih loh a en chiang dawn a ni. Federer chuan a lem a nih loh thu a sawi a. Federal chuan a thil zirchian chu a them te te hmang chuan a han sawi fiah a, a pawnlang bera rangka chak phek chu kum zabi sawmpalina AD a mi ngei chu a lo ni a, a laia silver phek a Maurice a hming lanna ngei pawh kha kum zabi sawmpakhatna mi ngei a ni tih a pawm bawk a, mahse zirchianna ah chuan kha silver phek ai khan he fei thla hi a upa tawh zawk a ni a ti a, a fei original a mi a nih loh thu a sawi bawk a, zawhna lian tak lo piang ta chu. A fei pangai berah kha engtianga upa nge ni tih hi ni? Isua an khen beh ni kha a mil thei ang em? Federer chuan a fei taka chu kum zabi pariatna hun lai vela mi angin a chhut a, Isua an khen beh hun lai nen a chhut mil thei lo a ni. Mahse kha chauh kha la ni lo. Federer chuan kha feia perek awm kha a zir chiang ve leh a, Isua an khen behna perek kha a nih theih tak tak thu a sawi ta mauh mai a. Eng pawh ni se, Vienna hoin an rin danah chuan he fei hian a thil tih theihna la chhuah reng a, mi tam takin malsawmna an dawn phah thin a ni an ti ve bawk a ni. Aw lehkha ti zawng kha tun tum atan chuan ni leh phawt mai se la, hei aia chiang zawka kan hriat chuan comment na lampangah khan kan ngaihdan te kan ziak ve hrim hrim dawn nia, tun atan chuan tawk phawt se, inzawvaiin vedio leh ah kan inhmu leh theuh dawn nia.